dirqama wudu'aa kan dubbachuu jira. Jahaa jennee dabarsinee jaheen keessa ka duraa fuul liqachuu ka lammeessoo harka haq ciqileetti ka sadeessoo mataa guutuu irra haqu gurrillee matumirra ta'e afreessoo

Taalleen akkasuma koomee lama qaba. Lafee miil bita mirgaan jirtu gar duubati. Hagas gaafaan dhiqxaa jechuu ol fuutee. Lafeen sulleen dhiqaansaa keessoo oluu qabdi. Ilal kaabeeni gaafa jedhu maal kaabeeni akka waan jettee miilaa koome lamaan waliin koome lamaan waliin dhiqu. kooman keessa seenuu qaba. Akkanaan. Yoo akkana mirga afaan waliin geettaa jalaaf gubbaa isaallee waliin geetta. Hambisuu hin qabdu rasuulii alayhi salaatu wassalaam waan jedhe waylun lil aqaabi min annaar ibidda tahe warroowwan irbaatiif warra irbi isaanii bishaaniin hin tun'e warri gari irba jedha ka irbedha kalima harfi wal dhaban malee tokkuma warri irbi isaanii bishaan hin tunne ka irbi isaanii goggogaa waqti wudu'atan ka wudu' gartee waliin hin geenne jechuudha asbiqul wudu' wudu' gartee guutaa miil keessan bita mirga jalaaf gubbaa iddoo qubaa kan cufaa akka gaarii jiisaa bishaaniin gartee waliin gahaadha. Miil waqti dhiqattu tubboowwan gartee miila jiraadha. Bishaan keessa seenuu qaqqaba. Akka gaarii jiistee bishaanii waliin gahuu qabda. Jihaan guutuun kallattiin guutuun akkas gubbaaf jalillee. Yoo ammoo kan hin tahin faayidaan hin jirtu. Achi irraa immoo yoo miila irra waa qabaatte waan akka kalsii yookaan waan akka huffii huffii jechuun waan koome dhossu kobee tahi kaalsii shurraabii ka jedhan kan tahi waan koome dhossa yoo ofirra qabaatte yoo waan sun xahaaraa irra keewwatte yoo waan sun xahaarfattee wuduu'attee wuduu gartee irra keewwatte achiin duubatti yoo wuduu'ii kee bade lammanfaa waqti wuduu'attu gubba haqu dandeettaa isin jedha fakkeef zuhrii wuduu'attee wudu'u kee kaamil goote khuffi keewwatti yookaan kaalsi keewwatte turraabi waan jedhan odoo asriin hin gahinu iddoo kana wudu'ii sirra bade yoo asriin gahu hin wudu'atta salaatu asi waqti asrii ka wudu'atti kana gubbaa haquu dandeettaa kaalsi baastee dhiquun malee miila kuffi ofirra baastee miil dhiquun malee kuffi kan gubbaa haquu dandeetta kaalsillee gubbaa haquu dandeetta sa'a 24 halkanii guyyaa jechuun yoo ati nama warra jiraatu gandi keessa jiraatta yoo ati nama musaafira hin tahin jechuun nama imaltu yoo ammoo nama imaltu kee jirtaati sa'aatii 72 guyyaa sadiif eegi suni halkan sadi guyya sadii fi halkan sadi irra haqu dandeettaa jechuudha. Tayyib guyya sadiif halkan sadii kuneen nu musaafiraan Kaan ammoo hadaraadha. Nam gartee warri keessa jiru ka ganda keessa jiru. Yoo fakkii fi salaata asrii irratti gubbaa haxxe yoo bor waqtiin akkasi geetti kalaasa gubbaa haquu hin dandeettu ofirraa baastee miilli gattaa jechuudha. Fakkii fi har'a saa afur akka biyyi kanaatti yookaan saa kudhan akka biyyi keennatti gubbaa hatteedha. Bori yoo sa'aatiin afur geettu akka biyyi kanaatti yoo sa'aatiin kudhan geettu akka biyyi keennatti ka asrii gubbaa haquu hin dandeettu yeroon dhumatte. Yeroon gaafan dhumattee jechuun ofirra baastee akka addisii weessifattee achirra gartee yoo barbaadde keewwattee akkasii gubbaa massaahattaa jechuudha. Masxul kuffee waan jedhan. Asi gaafan qiraatiin lama nu dhufuu deemti. Wamsaxuu biruusikum wa arjulakum wa arjulikum jechuu jira. Miil keessan dhiqadha, miil keessan gubbaa haqa jechuu jira. Yoo kaalsii ofirra qabaatti dhiqachuuf jecha ofirra hin baastu bahatta yookaan yoo kuffi ofirra qabaatti yoo ammoo miil duwwa jiraatti ka kuffi yookaan kaalsii ofirra hin qabne gubbaa haquuf jecha kuffi yookaan kaalsiin keewwattu akkasumatti dhixxaa jechuudha. Kanaafuu akkaataan lachuu nusii ta'a. Yoo ofirra qabaatu gubbaa haxxaa. Yoo ofirra hin qabne miilkee dhixxaa.

Wasakh ammalle gartee idduu baasuuf keessumaa namii horii fatiisu ka waan akka obruu fa'a hojjetu idduu kan wasakha sesseenaa ashinii jechuun xurii xurii kan gaafaan qoqqotee idduu kan jiisee akkasi bishaaniin keessa yaasaa jechuudha. Taayib. Waan tartiibu shaneessoon tartiibadha. Faallaan tartiibaa waljal gartee daddabarsu. Fakkiifam tartiibii akkamii? Fuula, harka, mataaf gurraa, miiladha. Yoo ati hin gaafan faallessit harkaan jalqabde hin ta'u. Maal jennaan Rabbiin subhaana fuula tokko jedhee dubbate fuulan jalqabde. Miilan jalqabde wuduu'achuu hin ta'u. Maaliif ennaan tartiibii dirqama. Fuulan jalqabda malee miilan jal hin qabdu. Fuulan jalqabda malee mataan jal hin qabdu. Tartiiba jechuun akkana. Akkuma rabbiin dubbate fuula harka mataa miiladha. Humniti sun gartee afurii jenna. Ammoo bita mirgi keessatti sunna malee waajibaa miti. Fakkiif ammaa tan harki lamaan bita mirgi qaba. Miilii garte lama bita mirgi qaba. Gaafan ka mirga dura dhiquun ka bitaa duratti sunna malee waajibaa miti. Fakkiif harka bitaatiin jalqabuu hin dandeettu. Harki mirga duratti. Laakiin ammoo mirgaan jalqabuutu sunna. Yujibuhu tayammunu. Rasuulii alayhi salaatu wassalaam mirgattis jaalachiisaa. Hoguutuu keessatti inni mirgaan jalqaba. Kanaafuu wuduu'a mirgaan jalqabda. Bakka bitaaf mirga qab keessatti. Bitaa duuba aansita. Harka keessatti jechuun miil keessalleetti akkasi. Yoo faallaa gootoo harka keessatti. Bitaan jalqabdi mirgi itti aansita. Akka inni hin qabin taha. Ammoo caalanoo mirgaan jalqabu. Miil keessalleetti akkasi. Dubbiin akka sirraa waliin dhoofnudha. Tartiiba jechuun akka fakkiif reefu dubbannu sun fuula, harka, mata, miila. Hada huwa tartiib. Laakiin ammoo harka lamaan idduutti, miil lamaan idduutti, bita mirga keessatti mirgaan jalqabu bita duratti gaafan sunna malee dirqaman. Ammoo tartiibi dirqama akka dubbatamu sunitti jechuudha. Wal muwaalaatu walitti dhaabu adda kutu dhabu akkana waliin maxxansu waliin fufu Fakkeeffamma fuulli qabattee xiqqoo turtee akka hin deddeemtee deebita. Laa hin ta'uudha. Adda kuttee jirta. Dhaabaan tokkittee akka addisii jalqabdaa jirta. Fuulli qabattee harki dhiqattee bakka mataa kan geettee jennaan achi deemtee nyaata nyaattee shaayii dhugdee deebita. Kalaas mu'aala balleessite addaan kutte. Akkaataan barbaadamu akkam alistimraa waliif fufta. Eegee marti tokko jalqabde fuulirra hag miilatti waliin dhaabuu qabda. Gaafa walitti hin dhaabin faallaan Walitti dhaabumaan adda kutuu. Adda kutuu hin qabdu. Fakkii fi miil mirga dhiqatee miila bitaa gahee innaa dhiqatu deemee gad deebi'aa jedhee ture ture deebi'ee waqtii inni jedhu asii gaafan gariin faan maan taha miila bitaa dhiqaa. Miil mirga dhiqadhee jedhe laa iddoon kuttee jirta tokko ittee gartee akka addisii jalqabdee akkasii deebiste. Laakiin ammoo addaan kutuun kun inni akkam yoo yeroo dheeraa addaan kute asi gaafan irra deebi'aadha. Yoo ammoo yeroo gartee gabaabaa wahii ta'e waan xiqqoo wahiiti. Bishaan faan irraa dhaabatanii jennaan bishaan fudhachuuf achi deemu. Daqiiquma wahiiti guddaa miti. Haala kana gaafa walumaa dhaabaa jechuudha. Warri garii waan jedhan yoo inni gaafan idduun kutee hagumni inni irra dhaabsuun goggoddutti Yoo inni hagas ture akka addisii gaafan jalqabuu qaba. Fakkii farki irraa dhaabee deema. Waqtii inni deemee deebi'utti harki inni irra dhaabsuun goggoge. Harki inni irra dhaabsuun jiidhii sun irra goggogee jira. Haala kanattu jalqabi isaa hin jenna. Yoo ammoo inni fakkiif deemee waqtii inni deebi'utti harki hin goggogin harki akkasuma jiidha akkasuma gartee bishaan irra coccoba haala kanatti ittiin fufaa ittiin fufee bakkum dhaabirra akkasumatti waliin gahaa jedhan laakiin humniti sun goggoguun goggoguu dhabuun warri gadi qilleensaa iddoo jireessaa keessatti lalamaa jedhan maal jennaan qilleensaa jiidhu karoof keessatti sababa qabbanaatiif yoo inni waqti dheertullee taa'e harki ariifateen gogu biyya immoo oowwa keessa

ila alka'abayni haga koome lamaanitti wa arjulikum haqa miil keessan yoo kuffii ufirra qabaatan yookaan shurraabi ila alka'abayni haga koome lamaanitti jechuudha. Aayaan suuraa maa'idaa tun isiin ajaa'ibaadha. Rabbiin subhaana asitti humna afur dubbate. Fuula, harka, mata, miila, qumniti gartee wudu'aa tanaa jechuu. Asitti ammallee idaa qumtum yoo addaahir kan laaltu yoo salaata dhaabattan yoo dhaabatteen duuba gaafa wudu'attaa jechuu. Dubbiin akkasii miti. Idaa aradtum kana si qaddarta. Yoo gar salaata dhaabachuu barbaaddan. Tayyib. Yoo gar salaata dhaabachuu barbaadde yoo wuduu qabaattellee hin wudu'atta.

Fuula akka siin dura dubban daangaan isaa dheerinnaa fi dalga yookaan bal'inna jira. Dheerinnatti bakki rifeensi biqilirraa haga adda lafe areedatti dheerinnatti hagan dhitta. Dalgatti ammoo yookaan cinaatti bal'innatti fiixa gurraa irraa haga fiixee gurraa waan iddoo kan jiru kalafee nyaata lafee ilkaan irra bahu ka ammallee waan gad bu'u ka areeda eegi suni ammallee dhooqa ija achirra ammallee anfarroo eegi suni garte afaan jala kan guutuu akkasii walitti dhittaa jechuudha. Bakki too rifeensi irra biqiluu yoo jennu baagaafan ka aada nama keessa rifeensi irra biqilu. Maaliif innaan nam gara rifeensi isa kuuna wadhakka maluu qaba. Rifeensi isa kuuna wadhakka sun jira achirra gad dhiqii jechuu miti rifeensi kee wadhakkaa biqilee walakkaa irra gaafan gad liqqiisin jechuu miti. Ka gari ammoo rifeensi isa gad buhe diqqum gaafan gaari laati walitti hin maxxanne. Kan guutuu keessan maanta ilaalama aadaa namaatti rifeensi eessa biqila. Siin gaafan rifeensi kee gad buhee gad dhihaatulle kanallee hin laalu. Ka ammoo rifeensi kee dhumatee molooftee kuunu rifeensi kee walakka mataa jirullee hin laalu. Aadatti rifeensi namaa gaafan kallachaa oli. bak sujuudaa kanaa oli naannoo kana biqila asumarra gaafan gad dhixxaa jechuudha. Yoo ammoo fuuli gartee areeda jira, areeda isin dur fassalle jirra, areed gartee guddaaf diqqaa, areed fakkiif yoo inni diqqa ta'ee keessaf gubba dhiquun dirqama, yoo inni ammoo gartee gudda ta'ee gubba malee keessa dhiquun dirqamaa miti, waan ammoo gartee areeda irra gad buhe kanallee gaafan dhiquun dirqamuu dirqamaa miti qawliin gartee lama

Harki keessan ciqilee gartee waliin dhiqaa. Asitti ammoo waqti dhiqxu fiixee gartee qeensaarra haga ciqilee dhiqxaa jechuudha. Maaliif jennaan kaati wuduu achuun duratti shanichi yookaan harki gartee ati dhiqxu sun sunna malee waajibaa miti. Ka lammanfaa kun harki kaamil dhiqxaadha. Harki kaamil gaafan fiixee qeensaarra haga ciqileetti. Kanaafuu dubartiin bakka kanatti waa qeensa dibattan waan adda addaa gartee qeensa dibattan eeggadha. maaliif ennaa wuduu'ii keessan hin tahu bishaan qeensi hin dhaqqabu akkan tanaafuu warri garii hatta qeensi jala wasaka qeensi jal jiru kan guutuu gaafan eeggachuu qabda waqti maal jennaa wuduu'attu wasaka qeensa jala baastee akkasi gaafa wuduu'attee wuduu'ii kee gaafan guutamaa jechuudha yoo akkana fiixee qubaa yookaan qeensirra hagaa ciqileetti jechuu hagan itti haadha. Yoo ammoo harki kun jabiira waan jedhan si qabaate harki faan si cabee jiraate asi gaafan bakka wayitti maran sun gubbaa haxxaa bakki taan ammoo garte hin dhixxaa jedhan jechuudha. Fakkeeffamma iddoon harkaa zandii dha jedhan. Fakkii fudhakkaan harkaa si cabee jira. Wayitti maranii jiran. Gaafan akkam goota gubbaa haxxaa bakka ammoo garte nagaa hin dhixxaa. Jechi garte gabaabaan kana. Ulamaan ammoo qoolii hedduu qaba. Kanatti aansee wamsahuu biru'uusikum mata keessan haqaa. Mata gaafaan haquun akkaataa gara lama gartee saniif ime. Tokko qubaa iddoo kan waliin qabde qubboowwan kaan ammoo bita mirga mataa irra keette achirra dur mataa irra gara duuba mataa toofta haga qaacera yookaan barakallah fi ka qafa waan jedhan hagartee achiin baasutti jechuudha. Fakkeeffamaan tan jalqaba mataarra haga qafaa kaacera hagasi gartee ooftadha. Laakiin mormii yookaan qaacerii keesseena keessinse. Warra gartee sun illee masahu jira. Maal jennaan haddii mataa gar duubati qaaceriin gahuu bakkuma rifeensi irra dhaabatu sun qucee ta jedhan hagasi gaafan deemtaa jechuudha morma. Afaan beektuun gartee abbarattaa. qaacira jettu, morma jettu, qucee jettu akkasii. Warri ammoo kiyyoon abbaru kiyyoo jechuun wanni isaan itti fedhan lafee gartee mataa tagar duuba suni kun dogongoraadha. Gaafan maal jennaan mataa waliin hin geenye. Qafa jechuun kiyyoo miti. Qafa jechuun gaafan qaaciraa, mormaa, qucee yoo jettu kun guutuun kan kee sadeen keessa tokko inshaallah sii galaa jedhee yaadadha. Achirraa ammallee duubirraa akkasumatti harka walii qabdee gara duraatti deebistan. Achirraa immoo gurri gartee haxxata. Gurra akkaataan itti haqan of gartee sabbaaba yookaan sabbaaha jedhan ka waqtii attahiyaata teettu ishaaraan gootu sun qof suni gurri kees keettee caaccab gurra kana dhodhokataa gurra kana kees ooftee wasaka keessa baastee quba immoo gartee gudda kana gar duuba irraan haxxaa jechuudha. Gar duuba irraan haxxa tartiibii kana akkaataan fakkii fulamaan dubbatan akkan atammoo yoo akkaataa biraalleen haxxe wanni asii barbaadamu wanni kun gaafa wal gahuu jechuudha. Yoo ammoo barbaadde namni akka dubartii faan kan rifeensi isa guddaa rifeensa akkuma inni jirutti ka bitaallee gara bitaatti mirgallee gara mirgaatti durallee gara duraatti akkasumatti gubbaa gubbaa hojjisanii gubbaa gubbaa oofanii jechuudha. Dubartii yoo ammoo bakkiif waan guddaa fa mataarra qabaatti waan mataarra baasuun hin mijaatu. san mataa gaafan waan sun gubbaa haquu dandeetti. Akkasumas namni dhiirallee yoo inni imaamaa ofirra qabaate imaamaa gaafan ofirra baasuu hin dandeenye. Imaaman kan zaban kanaa kun kan maanta namni mataa buufatu kun imaaman jedhama. Imaama jechuun waan mataarra maramu. Warri fuqahaa ka garee asii waa hedduu dubbata. Imaaman gubbaa haquun dandahamu imaamaa dhaatu dha'u ta qaccee qabdu ta ammallee mormi jal baate yokaan kokkee jal baate gar oliin maramtu ta duuban ammoo akkasuma qaccee qabdu akkan jedhan ibnu teemiyyaa rahmatullaahi alayhi kun sharxii mitii jedhechu imaaman gartee araba zaman durii keessatti akkasi beekama laakiin imaama jechuun waan gaafan

Ka rifeensirra wa tokkollee hin haqne imaama garte gubba qof hatta. Kun masala garte ulamaan keessa wal dhabde masala fiqii guddoo asitti haasa'uun barbaannu san dhamaaste. Achirra ammoo garte mata gubba haquu yeroo tokkotti yeroo tokkotti malee sadii miti. Tokkum gaafan bishaan harkaan jiifattee dur irra haga dhumaatti. Dhum sun irraa ammallee hag duraat deebistaa. Tokkottumaa jechu sadii godhuun hin jiru. Tokkottum goota gartee mataa. Ammallee bishaan mataatif bishaan gurraallee yeroon tokkotti fuutaa malee yeroo yeroon fuutu. Fakiifi ka mataa bishaan harka jiifattee bishaan hin dhahaattee mata gubba quyyistee eegasii waan achi irra abeeni gurrallee gaafan keessaaf alallee gubba haxxee quyyistaa jechuudha. guyyoo akkana kamaanit ka haquuti ulamaan islaamaa waan jedhan tartiibii wuduu keessatti dirqam tahuu ayatana nuu kennaa jedhan maaliif ennaa rabbiin subhaana waan haqama waan dhiqama idduu dubbate waan haqama waan dhiqama idduu dubbate wanni dhiqamaan waliin dhiqama harkiin dhiqama miilli hin dhiqama idduu kanaan maan dubbate mata gartee waan haqama dubbateedha. Mata waan haqama. Kun maal nuu kenna tartiiba? Tartiibii gaafana dirqamaa jechuu asirra argama. Yoo sila tartiibii dirqama hin tahin dhiqama walitti aansee eegi sun gartee haqama duuba aansa. Laakiin haqama dhiqama idduu dubbachuun maal nuu kenna tartiibii dirqama. Fuula, harka, mata, miila akkana deemuun dirqama. Akkan jedhan gartee ulamaan islaamaa. Aaya keessatti gurri hin dubbanne. Wamsahuu biru'uusikum qofa jedhee malee gurri hin dubbanne. Gurri ammoo garte hadiis keessa dubbatame al-udunaani min ar-ra'si ka jedhu. Gurri lamaan mataarra tahee ka jedhu jira. Laakiin ammoo hadiisii kun akkami ulamaan keessatti haasahee jira. Warra garte laafisee illee jira jechuudha. Kamuufuu gurra hin haxxaa. Taayib achirra waarjula kum ilal ka'abeeyni. Ammoo achiin dura fakkiif mataan nama kun akka isanuu beektan ka garii faan gad buhee gartee gad fagaata. Keessumaa mataan dubartii kun gariin faan karaa itti bassatee itti bal'ise fagaatee kun duddi dhaqqabaa ka garii teessum dhaqqabaa hin fagaatan. Taayib haala kanatti hagammaan tana qucee irra gad buusuun gubbaa haquun akkaminnaan gubbaan haqan. Hagum gaafan qadrii mataan itti dhaabatu Fakkiifi mataan itti dhumatu. Ka reefu dubban sun hagasum qofaa gubbaa haqanii jechuudha. Ammoo bakkeeffanni dubartiin mataa dibattu ka akka hinnaa fa'aa rakkinni qaba. Wanni akka hinnaa fa'aa wanni tokko tokko kan mataan qabsiisan rakkinni hin qabu. Dubartiin mataa isii akkuma inni jirutti gubbaa haqxi. Yoo inni dhahamaallee ta'e, yoo inni hiikamaallee ta'e yoo shurrubbaallee qabaate akkuma inni jiru gaafan bahatti jechuu fakkiif hiitee kuunu bishaan hagaa gogaa dhaqqabsiisii siin jechuun hin jiru. Akkuma inni jiru gaafan gubbaa qujifataa jechuudha. Yoo ammoo bakka janabii fa jiraatti yoo atin gad baastee gubbaa hin haxxa jettu nama janabii tas jira. Haala kanatti himaa kee hijaab kee gaafan gubbaa haquu hin dandeetta sababa rakkinnaatiif jechuudha.

jalqaba. Rabbiin subhaana isin maaliin jalqabe? Fuulan jalqabe. Atilleen fuulan jalqabe. Ibda'uu jalqaba bimaa bada Allahu bihi. Waan Rabbiin jalqabeen jalqaba. Rabbiin fuulan jalqabe. Fuulumaan jalqabe. Maal itti aansi? Harka. Tartiiba beeki. Harki itti aansi. Maal itti aansi? Wamsaxuu biru'uusikum mataa itti aansi. Mataa itti aansi. maalin xumure maalin fixe miiladha atilleen akkasuma miilan waan rabbiin subhaana jalqabeen jalqaba haq dhubaat tartiibum kan irratti hadiisa ammoo gartee hedduun ni waan hajjii keessa dhufe safaa marwaa rabbiin subhaana quraan keessatti safaan jalqabe ibda'uu bima bada allahu bihi inna safaa wal marwata min sha'aa'irillah Rabbiin safaan jalqabe waqtii hajji yookaan umra keessa sa'yi gootu safaan jalqabe akkuma rabbiin safaan jalqabetti gaar safaa kortee eegisun irra buutee gara marwaatti deemtee gaara marwaa gubbaa kortee achirra ammallee safaa deebitaa akkasitti torba hedduu kan fiidda waan rabbiin jalqabeen jalqaba achilleetti safaan

Lum'a jechuun bakka gaafa bishaan hin tuqin goggoginna miil keessatti argan fakkiifati. Yoo atiin miil kan dhittu yoo ati hubatin garii duuba kun faan sirra afuu jira. Miilii garii kaan guutuun dhiqamee bakkitoon sun boddooftee keessa mul'atti. Lum'a jechuun akkana. Goggoginna yookaan boddaa miil keessatti argamu yoo ati miil dhittuu jechuudha.

Wuduu'a deebisuutti is gartee ajajee jechuudha. Achirraa tokko jedhee deemu beeksifadhe jedhee deemu wuduu'atti. Maal jennaan miilke keessa bakka bishaan hin tuqini jira. Miilke keessa goggoginna jira. Kanaafuu akkana deemu wuduu'adhi jedhee Rasuulii alayhi salaatu wassalaam inni gartee wuduu'a deebisuutti isa jajee. Yoo sila Asii gaafan gartee wuduu'aa walitti dhaabuun dirqam hin tahin yoo wuduu'aa walitti dhaabuun dirqam hin tahinoo miilum qof dhiqadhii isaan jedha. Miilum qof gartee dhiqadhii isaan jedha. Laakiin ammoo gartee waqtii wuduu'aa walitti dhaabuun dirqam tahe inni namichi wuduu'atee miilii bakkii fi bakkitoo wahii wannaaf fakkiifsumoo yookaan shiliingii bishaan hin tulle bakkitoon agasii goggodduu inni eegi suni gartee bakkii fi eegi wuduu irra bahe turee jira. Gidduu kanatti muwaala jira, biqituu jira. Rasuulii gartee iddoo jidduu kana wanni jirmaan waalan dhaban adda gartee cituu jira. Rasuulii alayhi salaatu wassalaam wuduu gartee deebisee sajaje akkasi tokkee dhelanii kun gartee wuduu deebisee. Maaliif innaan gartee irra bahee jedhu wuduu irra bahee rasuulii bira dhufee rasuulii waan kana arge. Iddoo inni gaafa wuduu irra bahuutiif iddoo gaafas rasuula alayhi salaatu wassalaam bira dhufuu iddoo kan zabana jira. Tayyib. Miilii ammoo hin dhiqamne. Maan jennaan hin guutamne dhiqaansi.